بەناوی خودا گەر کەسێک زۆر کاریگەر بێ لە ژیانمانە و لە تێک ڕای ژیانمانە شوێن پەنجەی دیار بێت ئەی شوهێنین بەو چونکە ئەو خاوەنی گڕێکی زۆرە خاوەنی توانایەکی زۆرە ئەو ڕەمزە بۆ گەشاوەیی بۆ هێز بۆ گەرمی بۆ ڕووناکی ئەو بریتە لە خۆر

ئەگەر ئەتەوێت وەکو خۆر گەشاوە بیت پێویستە لەسەرت ئەو خۆپەرستیەی ناخی خۆت بسووتێنیت و بە تەواوەتی لە ناوی بەریت و بە لە ناوبردن و سووتاندنی ئەو خۆپەرستی و خۆویستی ناخی خۆت تۆ زیاتر و زیاتر گەشاوە بیت ئەگەرنەوە جارێک عمەری کوری عبدولازیز دانیشتووە و کەسێکی ڕێبوار بەوێدادێ خۆڵقیەکات ئەفەرما لە خسمەت تابم میوانداریت بکەم ئەویش ئەڵێ باش ئەچێتەوە ماڵی خەلیفە و لەوێ مێنێتەوە کاتێکە مێنێتەوە خەلیفە زۆر خزمەتیەکات یارمەتیدات بەدەمیەوە ئەچێت تا کاتی خەوتن دێت وە خەون کە ئەخەون کە ڕاکشێن بۆ خەوتن هێشتا چراکە یشەکات خەلیفە ئەزانم میوانەکەی بێتاقەت بۆ بەم چرایە میوانەکە ئەوێ هەڵسێ بچێت تراکە کوژێنێتەوە دەسێک رێڵە نا بەخوا ناچیت تۆ میوانی منی من خۆم خزمەتەکەم میوانەکە ڕۆکاتە خەلیفە ئەڵە جاکی کێشەیە ئێستا بە خزمەتکارێک ئەڵێن بێت بکشێنێتەوە نابێت وەسییت ئەڵێ نا بۆ خزمەتکار بێت ئەی منیشم چییە هەڵەسێت خۆی فولە چراکە کاتەوەی کوژێنێتەوە و یەت دانیشێتەوە اینجا ڕۆکاتە میوانەکەەوەڵێت باشە با پرسم من پێش ئەوی هەستمەوە چرای بکوژێنمەوە کێ بووم ئەڵێ عمەری کوری عبدالعزیز ئەڵێ ئی دوای وێسام بکوژانمەوە کێم ئەڵێ هەر عمەری کوری عبدالعزیز لە دیکەواتە بۆ دوو دڵم لەکردنیم کارە ئەمە قیمێ و کاتێکی ئینسان بەتەواوەتی خۆپەرسی خۆویستی دڵی خۆیان سووتانوە بۆیە زیاتر و زیاتر گەشاوە بووە دووەم شت، ئەگەر ئەتانەوێت لە خۆرەوە فێر بن، خۆر بە تەنیا لەم زنجیرەی ئێمەیا هەیە و بە تەنیا لە ئاسمانا خەریکی سووتانە. وەک ئەوەی کە بە ئێمەی مرۆڤ بڵێ، ڵێی مرۆڤەکان خەریکی خۆتان بن واز لە خەڵکی بێنن. کە خەریکی خۆتان بوون و لەگەڵ خۆتانا بەردەوام بن، خۆتان ئۆتۆماتێکی گەشاوە و جوان ئەبن و ئەبنە ڕەمزێکی دیار. خۆر پێمان ئەڵێ خەریکی خۆت بە، لەگەڵ خۆتا خەریک بە، وەک چۆن ئەو بە تەنیا لە ئاسمانایە و بەس لەگەڵ خۆیا خەریکی خۆیەتی. ئەڵێ جارێکیان مامۆستا نەسیحەتی فەقێکانی ئەکات مەتەڵێکیان لێدا ئەهێنێ پێیان ئەڵێ ئەڵێ باشە پرسیارێک ئەمە کێ ڕۆڵەی دایکتانە نەخوشکتانە نەبراتانە ئەڵێم فەقیان بیرەکەنەوە باشەکە ڕۆڵی دایکمان بێ ئێ خوشکمان ئێگەر خوشمان نەبێ برامان یاین چی خوشمان هەموو یەکەرکیشی چی وڵامەکە نازانێت لە ڕۆڵە بۆ بیرەکەنەوە بیرکردنەوەی ناوێ ئەوە خودی خۆتانن وەگەوەی پێیان بڵێت بیرتان بێت بیرتان نەچێتەوە خۆتان هەن خەریکی خۆتان بن بەردەوام لە خەمی خۆتان نابن واوەیلا ئەگەر خەریکی خۆمان نەبین نەدرەوشینەوە ناگەشینەوە ئەو کاتە هەر لە بیری خەڵکیابین کابرا بە ڕۆ مناڵەکەی وتبوو وتبووی ئارۆڵە بڕۆ لای و دراوسێمان ئەو شەکەشکێنە بێنە

وەک ئەوەی کە ئەسڵان بیر و خەیاڵمان لای خۆمان نەبێت هەر خەریکی پێوانیێوانی کەمین لە کاتێکا درەوشانەوە و گەشانەوە بەندە بەڕاددەی خەریک بوونی خۆمان. گەر بمانەوێت وەکو خۆر لە ئاسمانە جوان دەرکەوین پێویستمان بەوەی بەردەوام بسووتین بەڵێ بسووتین یانی چۆن بسوتێین یانی ئەوی بەردەوام لە خەمی هاوکاریکردنی وانی کیا بین بسوتێین بۆ خەڵکی جبران خەلی جبرانی فەرموو چاکەکردنی ئێمە لەگەڵ خەڵکیە خۆ شتێکی مهم نییە ئەوە کرێی مانەوەی ئێمە لە ئوتێلی زەویە کرێکەی ئەوەیە کە چاکە لەگەڵ خەڵکییا بکەین بڵێ بێگومان وایە مەبەست لە ئەوەیە کە ئێمە بسووتین بۆ خەڵکی واتە لە خەم و هەمی خەڵکیا بین، بەو جۆرە گڕێک لێمە پەیدا بێت کە هەمووان ڕووناکیی ما بینن و هەمووان شەوق و زەوقی کەسێک ئەبینن کە لە خەمی خەڵکیایە. بۆیە ئەوەی زیاتر بە دەم خەڵکەوە بچێت و لە خەمی بەجێهێنانی داواکارییەکانی خەڵکی و یارمەتیدانیانە بێت، لە هەموویان جوانتر و گەشاوەتر و ڕووناکتر دەرەکەوێت. بەرزترین شاخەکانی دونیا ناتوانن ڕێ لە هەڵهاتنی خۆر بگرن، چونکە خۆر هەر هەڵدێ خۆر هەموو بەیانێک لە بەرزترین شاخی ئەم دنیاە لەسەر و ئەڤەرێسیشەوە هەڵدێ تا بە ئێمە بڵێت ئەگەرچی شاخەکان زۆر زۆر بەریش بن بەڵام ناتوانن بەر لە حەق بگرن ئیسلام حەقە و هەر سەری شەکەوێت ئەوە ئێمەین کە محامیەکی فاشلی قەزیەیەکی براوەین ئەگینا ئەم ئیسلامە بە کام کێوی بەرزە ناتوانێت بەری پێ بگیرێت و لەبەروی حەقی پێەیە بێگومان هەر سەر دەکەوێ لەساخوای پەرۆدگار ئەو نیعممەتەمان باتێ کە سەربازێک بین لەم پرۆسی سەرکەوتنی دینەیە شێپەنجەیەکمان هەبێت خی پەرۆگار ئەو فەزلەمان بداتێ کە بەشێک بین لە گەیاندنی ئاینەکەی ئەو ئاینەی کە دڵنیاین لی بە هیچ شتێک بەری پێناگیرێت و بێگومان تەنها و تەنها عەلیش سەرەکەوێت. ئەگەرچی خۆر وەها جوان و چاک و باشیشە بەڵام هەندێک جارە بینیت کۆمەڵێک هەوری ڕەش بەری خۆرەگرن و تۆ ناتوانانی خۆر ببینیت وەلێ خۆر بێمەل نابێت ئەزانێت کە ئەم هەورە ڕەشانە ئاڕۆن و ئەشزانێ خۆی بەهێزترە لەوە بەڵام بۆچی دان بەخۆیاگرێ ئەزانن خۆر هەموو جارێک بێ ماڵێ منەزانم ئەم هەورە ڕەشە خێری تایە بۆ ئێوەی مرۆڤ چونکە ئەمە بارانی لێبارێ ئەیچێکە با منە و مدەی ئێوە نەبینم دنیا نەبینم با چاوم بەسراوە بێ بەم هەورانە بەڵام منەزانم مە خێری بۆ ئێوەتیایە وە لە دوایەوە خۆ من هەرمێنمەوە ئەم پەیامە زۆر جوان و ژیرانەیە یانێکی لەو شتانی قەت بیرم ناچێتەوە ئەو ساڵێکی ئێمە ناومان هاتەوە لە زانکۆ هاوڕێکمان بەیەک دەرەجە ناوی لە دەروی شارات بۆ کە قسمە دەڵا کردو وتم خی پرگای شاءله سەلامەتەکە قەی چێکە ئەزانم ناخۆشیشە تۆ بەیەک دەرەجە چەند پوینتێکیش بوو کە تۆ ئێستا لە سلێمانیانیت ئێستا لە دەروی شار ناوە هاتۆتەوە وتی نەوەڵا بۆ پێ ناخۆشە پێ ناخۆش نییە چی نادەی دیارە خۆی پەرگار دیزانانیوێتی کەسێک کە هەبووە کە توانای مادی باش نەبووە نەیتوانانی و چێتە دەروی شار خۆی پرگازانێتی بۆ ئەم خێری زیاترە من قیسەکە منەسمە دەروی شار و بە ئەو لێبێتی شاڵە ساڵی کردێمەوە ڕێک وکۆی کە پێمان بڵێ بڵێت قەیچێکە منەزانم ئەمە بەڵگی من نییە بەڵام ئەمەم نەزانم خێری بۆ کەسێکێتی هەیە باب بێت خۆ من بەمە دڵنیام نەک بچووک نابمەوە بەڵکو بەڕازی بوونم بەرامبەر ئەمە بەرام کە خوای پەروردگار بەسەری هێناوم دڵنیام لە بەرامبەرا خوای پەروردگار هەم پاداشت مەداتەوە و هەم لەو پرۆسەیەشا خێری زیاتری تێکات کەواتە گەرچی ڕووداوەکانی ژیانی ئێمە وەکو هەورێکی ڕەش بەرچاوی شیگرتین ئەو ڕەشە چۆن سوودی تایە بۆ سەرزەوی ئەو ڕووداوانی ئێمەش سوودگەلێکی تیان هەم بۆ خۆمان هەم بۆ دەرەوەی خۆشمان کەواتە با بێ ئومێد نەبین لێیان